Awtomobilleriň adamynyň durmuşynda diňe bir ulag höküminde däl, eýsem, onuň syrdaş dosty we ykbalyny üýtgedip biljek iň ýakyny bolup bilýänligi baradaky subutnama bir waka. KFC kompaniýasyny döreden, KFC-ni bilýänsiňiz, ýylgyrýan ýüzi bilen tanalýar hemmämize. KFC kompaniýasyny döreden Harland Sandersiň ömür döredijiligi we münýän Ford awtomobili barada. Dokuzynjy sentýabr bir müň sekiz ýüz togsanjy ýyl Harland Sanders Amerikanyň Indiana ştatynda dogulmana taýýardy. Ýöne gynansak-da Harland Sanders intek doguljak bolup durka dünýäniň ähli problemalary şoň başyna ýapyşýan ýalak dogulmakda kynçylyk çekýärdi we Harland Sandersiň kakasy zordan dogtorlara haýyş edip getirip ýetişýär we dogtorlar Ford awtomobilini, şol döwrüň iň ýyndam bolnisalaryna paýlanan awtomobilini, Ford modeli eken, T, T modeline akuşerler gelip ýetişýär we şeýlelik bilen Harlan Sandersy sag-amanja dünýä indirýärler. Öýünde, öýünde dünýä indirýärler. Harlan Sanders ýaňy bir üç ýaşynda kakasy fermada aýagyny döwdürýär. Aýagyna uly tram balyp işläp bilmejek ýagdaýa geçýär. Bir müň sekiz ýüz togsan bäşinji ýylda bolsa, ýaňy bir bäş ýaşyndaka Sandersiň kakasy aradan çykýar, şol aýagyna alan trawmasy sebäpli. Indi maşgala gün-günden garyp düşüp başlady, gün-günden aç galyp başlady. We ejesi öz maşgalasyny eklemek üçin, özleriniň ýaşaýan ýerinden örän uzak ýerde ýerleşýän tomatny zawoda işe girýär. Ejesi şol tomatny zawodda işläp, zordan hepdede bir gezek öz çagalaryny görmäne gelip bilýän ekenler. Çagalar näçe günläp aç galýan wagtlary bolupdyr we ýaňy bir kiçijek Sandersiň boýnuna öz jigilerine iki sany kiçi jigisine seretmek borjy düşýär. Ene-atanyň wezipesini wezipelenýär intek ýaňy bir kiçijek bäş-alty ýaşly çaga wagtynda çagalary ýuwnup-ardandyrmak we çagalara nahar bişirip bermek wezipesi. Fermer bolandygy sebäpli öýdäki bar bolanja zatlar, bary-ýogy towuk we ýene şoňa meňzeş birnäçe burçlar, ýene bir zatlar, başga öýde iýmäne zadam ýokdy. Indi Harlan Sanders bolsa öz jigilerini aç goýmazlyk üçin her gün towugy her hili edip bişirjek bolýardy. Çagalar bolsa günde towugy ýesi gelenokdy. Harlan Näme etjegini bilmän, bir gün burç goşup, bir gün birhili üýtgeşik tagamly bir zatlar içip, garaz, öýünde bir ýerlerde bir zat bar bolsa, şo towugyň üstüne goşup bişirjek bolýardy. Özi şol wagtlar dünýäde hiç kimiň etmedik resept towuklaryny bişiripdi. Ýöne bu zatlardan özüniňem habary ýok. Ýaňy bir on iki ýaşyna gelende ejesi durmuşa çykýar we Kakalygy, kakalygy Sanders Harland Sandersa görkezmeýän güni galmaýar. Ony kemsidýär, erkeklik mertebesini kemsidýär, dyza çökdürýär, urýar, sögýär, daşarda sowukda goýýar. Garaz, öňem ýaşan ömri ýok, kakalygy ondan hem beter durmuş görkezýär. Özüniň okuw durmuşyna-da zeper ýetirýär, sebäbi maşgalada ýaşaýan uruşlar, dawalar Okuwa baransoňam ýene şo bir durmuş, ýene-de okuwda-da uruşýar, ýene bir problemalar bilen garşylaşýar. Harlan Sanders on üç ýaşyna baranda ähli problemalardan ýadaýar, okuwdanam gaçýar, öýündenem gaçýar, daýysynyň ýanynda demir ýol biletlerini satýan ýerde işlemäne durýar. Ýaňy bir on üç ýaşly çaga sowukda, daňdanyň, gijäň sowuklaryna bilet satýar birnäçe adamlara, tramwaýlyň biletlerini, poýzuň biletlerini satýar. Muň üstesine tramwaýlar we poýezdler gelenden soň oň içiniň arassaçylygam elbetde Sandersiň boýnuna galýar. Örän kyn durmuşlary ýaşap başyndan geçirýär. Demir ýol işindenem çykýar, köçe süpürýänçi bolup işleýär. Bir ýerde ýaş oglan üçin işlemäne mümkinçilik döredilen ýer bar bolsa, şol oglan işläp çykýar. Ýöne gynansak-da hemme baran ýerinden kowulýar. Näme sebäpden? Narmarny maşgalada ulanyp bilmedi, okuw durmuşy gowy däl, maşgala sistemasy gowy däl, garaz medeniýet we idim-gylym diýilýän sistemalaryny özüniň aýtmagyna görä medeniýet we girim-çykymy hiç hili ýagdaýda bilemokdym we adamlar bilen dogry düzgün narmarny gürleşmänem başaramokdym, ýüregimdäki duýgyny dilime getirip bir adama düşündirmäne-de Dilimdäki söz baýlygym ýetenokdy diýip aýdyp berýär. Öz çagalyk döwri üçin şol sebäpdem işlerden kowulýar we birnäçe adamlar bilen urşup problemalaň üstünden barýar diňe. On bäş ýaşyna gelende şo sistemalardan şo bir uruş-sögüşlerden ýadaýar we dokumentalnyý ýagdaýda öz ýaşyny uly görkezýär, we öz ýaşyny gulluk ýaşyna ýetirýär. Gulluga gidip gelýär. Gullukda-da bu gullukda-da sandyrsyn gören güni ýok. Ýylgyrmalam däl welin gullukda-da gün ýok. Ol aslynda gulluk edeýin diýip gidýär welin ýöne muňa şol ýerde kemsidýärler hatda ýaragam bermeýärler. At ýataklarda at ýatagy arassalaýançy wezipe berýärler. Bir müň dokuz ýüz onunjy ýylda ahyry durmuşynda birazajygam bolsa göni ýola düşüp başlaýar. Harlan Sanders bir müň dokuz ýüz onunjy ýylda öýlenýär, maşgala gurýar we iki sanam çagasy bolýar. Şol döwürlerde gündizleri demir zawodynda işleýär, gijeleri bolsa çastny ýagdaýda, tölegli ýagdaýda hukuk fakultetinde, uniwersitetde hukuk fakultetinde okap başlaýar. Indi gündiz işleýär, gije hukuk fakultetinde okaýar. Şol döwürlerde öý kireýine ýaşamana-da, öý alyp ýaşamana-da puly galmaýar. Maşgalasyny wagtlaýyn kakasy öýüne iberýär, özi bolsa birnäçe ýyllap ýeke ýaşaýar. Hukuk fakultetiniň diplomyny alandan soň, çasny ýagdaýda aklawjylyk wezipesini eýeleýär. Aklawjylyk wezipesini eýelandan soň durmuşy birazajygam bolsa gowulanýar, çagalaryny we maşgalasyny öz ýanyna alýar. Bu ýerde-de kän bir uzak gidip bilmeýär, özüniň aklamaly wezipesindäki kilendi diýäýin, öz kilendi bilen uruşýar, ýumruk ýumruga uruşyp, sud gidip otyrka, garaz şeýdip aklawjylyk wezipesem düýpgöter tamamlanýar, peçat basylýar, aklawjylyk wezipesinde işlemeli däl. Muňam üst-üstüne ogly ýaraman başlaýar. Ogly sary getirme keseli bilen keselleýär, derman-däri ýetişdirmäne Harlan Sandersda pulam galanok, şeýlelik bilen ogly aradan çykýar. Ogly aradan çykandan soň, öňem-ä bir depressiýa düşýär, durmuşda meň gazanan zadym ýok diýip, üstesine aýalam muny taşlap gidýär. Aýalyna ýalbarýar, dyza çökýär, Menem bir gün baý adam bolaryn, meň maşgalamy taşlap gitme, meň ýanymda bol, maňa ýoldaş bol diýýär. Aýaly bolsa, Şu güne çenli men saňa çydap ýaşadym, indiden soňam hiç zat başarmaýaň diýip, Harlan Sandersy taşlap gidýär. Şeýlelik bilen Harlan Sandersiň durmuşynda hasam beter kynçylyklar başlaýar. Iş reklamalaryna seredip otyrka bir iş tapýar we elindäki iň soňkuja galan pula taksi saklap gazetdaky adresi görkezýär. Ýolda barýarka münen taksisam problema bilen öçüp galýar şol ýolda. Ýer ýumruklap maşyndan düşýär Harlan Sandersiň iň soňky puluna taksi saklady, saklan maşynam Ämin, Durdy şo taýda maşyndan düşýär we yzyna sereden wagtynda ýene-de bir obýewleniýä gözi düşýär. Ine, iş, işgär gerek diýen reklama gözi düşýär. Bir kafede gap ýuwujy bolup işgär gerek, şol kafe girýär. Kafe girenden soň şol kafede gap ýuwýar, şol kafeň içinde-de ýaşaýar. Ondan soňra powar bolýar, powardan soň şef-powar bolýar, şef-powardan soňam menejer bolup işe başlaýar şol kafeň içinde. Ol kafede birnäçe kafeler boýunça ösüp başlaýar we birki-üç sany kafeniň glawnyý menejeri wezipesini eýeleýär. Indi Sanders Şol münen taksisam Ford, Ford modeli ýolda stuk berýärmi bir zat bolup durýa we durmuşyndaky täze başlan işine goldaw berýä, täze girip biljek işine goldaw berýä. Altmyş bäş ýaşyna çenli kafelerde menejer bolup işleýär we altmyş bäş ýaşynda sag-aman pensiýa çykýa. Ilkinji gezek hökümet tarapyndan berilýän pensiýa uly höwes bilen ylgap pensiýasyny almana barýa, baryp eline alan şodam bir ýüz bäş dollarlyk çek. Oturyp seredýä, bütin ömrümi bir ýüz bäş dollar üçin harçladym. Bütin ömrümde gazanan zadym ýok diýip, bir agaja ýaplanýa, götüni ýerde goýup, jübüsindäki bloknody çykarýa we öz çagalaryna wesýet etjek bolýa. Ýekeje çagasy galýa, öz aýalyna zadyna bir wesýet ýazjak bolýa. Näme üçin wesýet ýazmaly? Indi özüni öldüresi gelýä. özüni heläklemegiň bär ýanyna-ha özüniň ýazyp oturan wesýedinde öz jigileriniň aýdan sözi gulagyna gelýär. Öz jigileriniň aýdan sözi näme? Sanders, sen dünýäde iň süýji towuk bişirýän dogan, köp sag bol diýip jigileriniň her nahar bişirenäki aýdýan sag bolsunlary gulagyna gelýär we özüne şeý diýýär, Men şunça wagt ömrümi biderek ýaşapdyryn. Men näme edip bilmeýänem bolsam ýekeje iň gowy edýän zadym bar we dünýäde iň süýji towuk bişiribilýän diýýär. We özüniň iň soňky galanja puly we öz dostlaryndan alan karzkowuz üýşüren puly bilen segsen ýedi dollar eline pul üýşürýär birnäçe towuk alýar şol towuklardan özüniň bişirip bilýän resepidini bişirýär we goňşularyna ýakynlaryna we tanşlaryna paýlap başlaýar. Hemme kişi tarapyndan isleg bildirilýän örän süýji tagam diýip kabul edilýän towuk şo ýerde döreýär. We hemme kişiň isleg bildirýän towugy bolýar, birnäçe pullar gazanyp başlaýar. Özüniň ilkinji gazanan bir belli bir mukdardaky puly bilen Hälki taksi maşyna münnä, taksi durda iň soňky pul bilen. Şol ma taksiň maşynyny alýa. Bir müň dokuz ýüz kyrk alty model Ford awtomobilini satyn alýa. Indi Ford awtomobili meň durmuşymy üýtgetdi, men ýene şu maşyny aljak diýip şol maşyny satyn alýa. Ýüreginde bir maksat dörýä. Men öz bişirýän süýji towuklarymy bir kafede sataýyn we kafede satsam hasam gowy girdeýji gazanaryn diýip. Ford awtomobiline münýär, tutuş Amerikada bir ýerde kafe bolsa aýlanmana başlaýar. Teklibi näme? Men size towugymy bereýin, klientleriňiz şul towugy iýse, bary-ýogy elli sent meň dolýamy berseňiz bolýar diýýär. Iki ýylyň dogamynda özüniň gazananja Ford maşynyna tutuş Amerika aýlanyp çykýar. öz maşynynda ýatyp durýar, şol maşynyň içinde ýaşaýar, şol maşyny bilen dostlaşýar. Ýekeje dosty bar, olam diňe şo Ford awtomobili. Tutuş Amerikada bir müň sekiz sany kafe aýlanýar. Gözüňize gelýärmi? Hiç kimiň başarmajak zady. Özüňizem bolsaňyz bir kafe ýa ýene bir ýere, birki sany ýere işe girjek bolup baraňyzdan soň, otgaz alsaňyz, Işejekä diýip ýatýaňyz. Ýöne bul adam bir müň sekiz sany kafeň gapysyny kakýar we bir müň sekizsindenem otkaz alýar. Bir müň dokuzynjy kafeniň, Kareými nämeleň kafesini kakanda, olam şertnama ylalaşýarlar. Ýaňky şertnama boýunça elli sent girdeýjisi gazanmaly. örän gysga wagt, diýýän bir bir aý boldy diýlen wagtyň içinde kafe gelýän klientleň togsan prosenti diňe şol bişirilen towugy talap edýär. Şeýlelik bilen özüniň ýene-de täzeden gazanan pullary bilen ilkinji kafesyny açýar. Açan kafesine-de KFC diýip at goýulýar. KFC, KFC-a Kentuki, şo ýaşaýan ýeri, Fried chicken, gowrulan, Kentukide gowrulan towuk manysynda KFC özüniň ýüzüni goýýar, ýylgyryp duran sakallyja ýaşuly ýüzüni goýýar, biziň tanaýan logomyz şonda dörýär we şeýlelik bilen bul kafeda gowja pul gazanýar. Indi bütin ömrüne bul adam pul sowuk görmedi, gözüňize gelýärmi, üýtgeşik pulam gazanyp görmedi. Bary bilýän zady, durmuşyny ýekeje gazanan üstünligi, kafe açdy we pul gazandy. Pul gazansa indi, kafe açýar. Pul gazanýar, kafe açýar. Bar işi pul gazansa kafe açmak, bäş ýylyň içinde Amerikaň dört çüňkünde ýerleşýän bir ýüz näçe sany kafeleri bilen örän tanalýan KFC ady bilen tanalýan bir biznes zynjyryna öwrülýär we bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda bolsa, bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda özüniň gurnan kafelerini satmak kararyna gelýär, iki million dollara öz kafesini satýar. Jon Buron Junior diýen adama kafesini satýar we özüniň logosyny şol kafelerde ulanylýandygy üçin her ýylda iki ýüz elli müň dollar paý gelýär. Käwagtjyk şo ýerlerde reklama edýär, käbir ýygnaklara barýar, özüni görkezýär we öz ýüzi bilen ýylda iki ýüz elli müň dollar pul gazanýar. Iki million dollara satýar, ýöne şol döwrüň altyn bahalary bilen häzirki altynyň bahalaryny deňeşdirende, şu wagtky ýigrimi on dokuz million dollara barabar summada şol kafelaryny satdy diýýär. Indi bu günki günümizde KFC kompaniýasy bir ýüz bäş döwletde on bäş müň toçkasy bolan, işläp duran gyzgyn on bäş müň sanaky toçkasy bolan kompaniýa öwrülýär. Elindäki işgärleriň sany bolsa ýedi ýüz elli müň sanak işgäri bolan KFC kafesi. Biz mundan näme ylham aldyk? Indi men-ä şeýle bir zada ylham aldym, bolanok diýilýän zat ýok durmuşda. Sen isleseň, durmuşda bolar. Ýöne adamlar bilen gatnaşyk, özüňi alyp barmak, medeniýetli bolmak we maksada okunlyk bilen alyp bolmajak zat ýok. Şu ýerde men birazajyk özüm barada aýtmak isleýän, tanaýanlar we tanam has dogrusy meni birazajyk tanamaýanlar üçin. Meni diňe maşyn arada gürrüň berýän diýip tanaýarlar, aslyýetinde men zenanlaryň saçyny boýaýan parikmaher master. Üns beren bolsaňyz meni hiç haçan hiç bir markany we hiç bir zady reklama edemok, diňe öz bizneslamy öz markalamy reklama edýän, hatda öz markamam kän reklama edemok Bignazarow komandasyny. Şu ýerdede ýakyn ýoly reklama goýuldy, şol reklama meniň guran programmam, Sagamanja dyndy, işläp başlady birazajyk. Şul ýerden islän zadyňyzy satyn alyp, şo ýerlerde zat goýup bilersiňiz. Bul programma barada-da doly derejede şu sistemany işe goýamdan soň giňişleýin size düşündirip bererin. Şul wideoda siziň ýüregiňizdäki galdyran täsiri barada kommentariýada ýazmagyňyzy sizden soraýan. Onda biziň bilen galyň, laýk basmagy, podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň.